E-bar al lodenn daou ag ar programm Pemveut en Istoer, kevredigezh Iliz ha galloud politikel er C'hornôg feodel, hag un unekvet kantved betek ur pemzekvet kantved, e labouromp bremañ get un tem daou gant eduger ur gevredigezh kêr. Studiet hon eus ez eus bet difrostadeg o bras en Europa. Hag un araokadenn a labour-douar o deus kaset kresk ar boblañs etre un unekvet kantved hag ar pemzekvet kantved. Kreskiñ a ra ar boblañs war ar maez, Tiriaouell Pariz, Venetia, Milano a ya da vrasaat niveroù zut e barr. Ni a deu sevel ar goulenn penaos e kemm ar c'hêrioù er Grennamzer hag ivez piv eo an dud e chom er c'hêrioù ha piv a rene Ar c'hêrioù deuet outañ gant kresk ar boblañs e kresk ar gêr. Evit kompren emdro ar gêr er Grennamzer chemeromp skouer Naoned. War ar plann eus Naoned e welomp dilennennad mogerioù disheñvel. Ar mogerioù outañ a ziskouez Naoned e-pad ar prantad galian roman, en trivod kantved Arler Jezuz-Krist. Hag un eil linennad didroc'h a ginnig mogerioù Naoned en trizekvet kantved. Ni hon eus ar gêr Naoned get kastell an Duged kroget da sevel e mil daou gant ser hag Boudius ivez un iliz-veur Sant-Pêr ha Sant-Paol kroget da sevel e mil p'yac'hant P'yara tregont. Me gav ganin e richter da gavout peseurt stil evit an iliz-mañ. Tro-dro d'ar gêr e weler Rampartioù d'ur penn-traoñ e bot savet karterioù nevez evit degemer an annezidi e oe e digouezh e Naoned. Faborioù e vez graet ag ar c'harterioù-se. Evit studiañ e kresk ar c'hêrioù er Grennamzer e omp da gemer skouer ur marc'hadour, Giovanni Arnolfini. Ganet eo Giovanni e Lucca, e Toscania, en Italia ma faotr, tro-dro mil piv c'hant. Emil Piaron Tudjen emañ kaset Giovanni Arnolfini gutidad e Bruges kêr e Bro-Flandrez, renet get ar c'hont Bourgogn. Du-hont Giovanni e labour e-barzh Bedenn ar Gant. Krogerian a ra da Robert Afferiou hag e ta a-benn da rounit pasa 'ba ar gant evit lakaat anezhañ er renwerzh, er meizer, tapisserie, 'vit laroten dall e galleg.

Sellomp bremañ peseurt roll, peseurt kargoù, peadra peseurt kefridioù o doa erreriañ er Grennamzer. Decheutañ ar ger er Grennamzer he deus ur roll ekonomikel. Kalon ar renwer eo ar ger. Bout eus a bep seurt stalioù, boutikoù, war ar straed, e-lec'h e kinnig ar varadourerion o produioù war ar plañchod, koed. Dalc'hot get Picao. E Bruges, ul lodenn vras ag ar boblañs e kêr eo eo artizaned. Labourat a raent evit ezhommoù ar gêriz. Hag ivez war un oberiain mezer. Artizan tarpennik eo war o micher. Ret eo kompren mat evit kaout mezer e veze ret nesaén ar gloan. Gwiadain anezhañ, ma raent e-barzh un dourenn a-benn lakaat da vout kaletoc'h, livaint hag evit achuañ peuraozañ he vroustain hag he touzañ ar mezer. Tolpet oe eue an artizaned er c'horru da skouer e Bruges. Ar c'horru a zo un traoñ hag un tourged. Tolpet eo ra an artizan o doa ar memes micher e-barzh ur gevredigezh anvet Korfuniad. Er Grennamzer, ar gêr eo lec'h eskemm ivez. Treuzhain a ra ar varradourion a c'hornog-aber evit prenañ durañ produioù. Boudius krezennoù kenwerzhel bras-tre, da skouer Troyes proviñs, e Champagnes, a zegemer milliadaù a varradourerion lec'hiet eo mat-tre etre Europa Norzh hag Europa ar Su, hag e-pad ar foerioù bras e oe lan a eskemmoù bras. Dont a ra marradourien zo da vout pinvidik-tre ha galloudus-tre èl Giovanni Arnolfini az a a-benn a-drugarez da werzh-mezer, me ivez a-drugarez d'ul liammoù en deus bet ket an dug Bourgogn eo e penn ar gêr Bruges. Borezion ar gêr int. A bep seurt doare disheñvel politikel eo evit ren ar gêr. Renet eo kalz a geriaou get konted. Met tamm-ha-tamm e ya ar vourrezion da tapout muioc'h-mui a c'halloud. Da skouer e Bruges Reneulli ar gêr get ruzul a-stroll trizek den anvet get ar roñd Flandrez. Chuinet e vez graet anezhe. Chwezhout eo ar chuinet-mañ e-touesk ar varadourion pinvidigezh. Ret eo ar ruzul-mañ da ober àr-dro ar justis, sevel un taol-sav, derel get ar savadurioù foran hag ober àr-dro ar reolennoù kêr. En em strollaén a ra kuzul ar Chwined, er C'horru, edan an tourged. Ken pouezus eo roll an iliz war ar maez hag er c'hêrioù. Re n'o deus buhez un annezidi get ar c'hlor. Urol Sokialidus ivez an iliz, sikour a ra ar re bor, ar re klañv, un emzivadeut. Urol Kelenn he deus ivez. Evezhiañ a ra ar c'helenn er skolioù, er skolioù-meur, hag a ro un aotre pe a zifenn groñs un embannadurioù levrioù. Tamm-ha-tamm en em ziourenn ur gevredigezh hag ur sevenadur kêr. Ni hon eus doareoù bevañ nevez, get tavarnoù digoret, gouelioù a bep seurt, perioù arri, arvestoù hag, a-benn ar fin, plijadurioù a bep seurt. Met er gêr ez eus ivez un disurenté, un tan gwalioù zo niverus, hag ar lastez disparut er straedoù a lak ar c'hleñvedoù red da ren. Bemdez e tremene an Ankou hag ar mezeg a glaske en em warezañ door an tri c'hleñved red e oe er Grennamzer, ar vosenn, ar cholera hag al lofonez. Chom a ra ar straed lous get lann al lastez, strizh, teñval ha kamigellout. N'eus riblenn na kagnaoz-skarzh ur bot. Un tier-prenn ha pri e hanternoz Frañs hag un tier-mein er Crêté zo soliario korbellot doc'h ober. Int chod d'o renk ha savet int bet stok en-dro d'ur savadurioù mein bras evel un iliz-veur pe un iliz-ao pe a-raok ouiañ. Evit achuenn ar gentel e rellomp lar ar gevredigezh-kêr er gevredigezh Dizingal Bras. Deut cheutañ, e penn ar gevredigezh-kêr ez eus maradourion pinvidik hag un nobleud. Ar re-se a ra ar vourrezion, ar re-se zo e penn ar biramidenn. Àr-lerc'h ez eus artizaned ha kenwerzhourion vihan a ra ul lodenn vras ag un annezidi chom er kêr. Hag evit achuiñ, en diaz-tout ez eus kalz a dud pobl a ra labourioù bihan pe a glask bara. Evit klozaén er Grennamzer, er c'hêrioù, ez eus kemmoù ekonomikel, politikel, relijiel, sevenadurel ha poblañsouriezh bras. A-benn ar fin, diaes ez eo hom revredigezhioù ker modern. hiriv an deiz.